זאג! פארשטייסט נישט קיין לערנען? זאג א דף גמרא! ס'הייסט נישט געלערנט! ס'הייסט יא געלערנט! איך וועל אזוי סאך זאגן ביז די אייבערשטער וועט מיר העלפן אז עס זאל זיך מיר עפענען די קאפ איך וועל אנהייבן צו פארשטיין. ס'איז א שאד צו ברענגען אפילו ראיות אויף דעם מיט מראה מקומות. אין דעם זעלבן פלאץ וואס דו ווייזט מיר אויף אז ס'הייסט נישט געלערנט, איינער קומט צו אין בית מדרש, קוק, קוק שלחן ערוך הרב שרייבט קלאר אז עס הייסט נישט געלערנט. זאג איך אים וואו שטייט א סעיף נאכדעם? ער ווייסט נישט. קוק אריין א סעיף נאכדעם. א סעיף נאכדעם שטייט אפילו ס'איז דא וואס זאגן אז ס'הייסט נישט מען איז יוצא אזא בחינה פון לימוד התורה, אבער איינמאל אין לעבן זאל יעדע מענטש דורך זאגן כל התורה כולה. דער זעלבע שלחן ערוך הרב וואס דו קומסט מיך שיסן און דו שרייסט אויף מיר דאס איז נישט קיין וועג ס'איז נישט קיין וועג, שיסט דיך אליין צוריק קודם טוה דאס וואס שטייט נאכדעם, איינמאל שרייבט ער דארט זאל א מענטש ענדיגן כל התורה כולה, פארוואס? ווייל לעתיד לבוא, אויבן אין הימל, עט דער אייבישטער אויסלערנען פאר יעדע נשמה די גאנצע תורה, אויב האט ער עס פרובירט דא צו לערנען, עט עס געזאגט, עט עס נישט פארשטאנען. ס'הייסט נישט געלערנט, איך פארשטיי נישט. דו קומסט מיט די מגן אברהם, דער זעלבער מגן אברהם זאגט, א תורה שבכסף דארף מען נישט פארשטיין. נו, נעם כאטשיג א נך, נעם א נך. זאג צוויי קאפיטלעך נך יעדן טאג, העסטו ענדיגן יעדע יאר נך. פאלט דיר נישט ביי. אה, דו האסט נישט קיין קשיות, דו האסט תירוצים האסטו, דו האסט נישט קיין קשיות אויפן דרך הלימוד, קומען אמאל א גרויסע חקרן קומען צו ליבאביטשע רבי, ער וויל פרעגן קשיות אויף די אמונה, ער האט נישט ער האט אים נישט אריין געלאזט, ניין ער וויל פרעגן ק. חסידים האבן געפרעגט די רבי, רבי דא דא עפעס א גרויסע קאפ האט גוטע קשיות, זאגט ער ער האט נישט קיין קשיות, ער האט תירוצים האט ער. ער האט תאוות וואס ער וויל טון, ס'טוט אים וויי אז ס'דא א באשעפער, האט ער א תירוץ אויף זיינע תאוות, נישט א קשיא, האט א תירוץ. פארוואס? דו האסט א קשיא אויפן סדר דרך הלימוד, פון וואו? פון די מגן אברהם? האסט א קשיא אויף מהרש, אויפן רעבן, פארוואס מ'האט געמאכט אזא דרך הלימוד? פארוואס? ווייל דו קענסט באשטיין צו האבן א תירוץ אויבן אין הימל זאגן אז איך געהאט א שוואכע קאפ, און איך פארשטיי נישט קיין לערנען. דא פלוצלינג ביסטו געטראפן א סדר דרך הלימוד וואס איז דיך אויכעט מחייב. און דאס איז מחייב א מענטש יעדן טאג אין יאר, סיי די דרך הלימוד וואס איז עפעס א הפלה'דיגע זאך, ס'גייט נישט דורך א טאג אין יאר אין לעבן וואס מ'זאל נישט לערנען. פארוואס? איז מיר יעצט געווען א נסיעה אויף מקומות קדושים מיט בחורים, צוואנציג בחורים געפארן, מ'איז געווען אויסגעמאטערט און אויסגעריסן, געפארן א גאנצע טאג, נאך א ציון, נאך א ציון, נאך א קבר פון א צדיק, מער פון פינעווע פארטאגס ביז עלעווע ביינאכט, קומט עלעווע ביינאכט זע איך א אינטערעסאנטע זאך די בחורים קיינער קען נישט גיין שלאפן, ער נעמט ארויס א משניות, ער נעמט ארויס א גמרא, ער נעמט ארויס זיין זיין חומש, ער דארף ענדיגן זיינע שיערים, אויב לערנט מען נישט סדר דרך הלימוד מען לערנט נאר שיריען און ס'הייסט נישט געלערנט, ווער קען לערנען אזעלכע טעג? ווער קען לערנען אזעלכע טעג? נעם א מענטש פרעג אים זאג מיר באמת דו לערנסט יעדן טאג? האסט א חברותא דו פארשטייסט לערנען דו לערנסט יעדן טאג? יעדן טאג! זאג מיר שבת לערנסטע? אה קוק אהער שבת איז שבת נישט! שבת איז נישט איין טאג אין יאר! שבת איז צוויי און פופציג טעג א יאר לערנסטע נישט! דאס אז דו קוקסט אריין ביים דאווענען אין אין עלם לטריפה ביי רבי סייני דאס איז נישט קיין לימוד התורה דו דארפסט נעמען א חומש משניות און לערן! ניין שבת נישט! פרייטאג לערנסטע? די לערנסט דיך יעדע נאכט? האסט א שיעור מיט א אינגערמאן פרייטאג? נא, פרייטאג? ווער לערנט פרייטאג? ווער לערנט פרייטאג? אה, האלט מען שוין ביי הונדערט טעג א יאר וואס דו לערנסט נישט. זאג מיר, זונטאג אינגערמאן לערנסטו? זונטאג איז א שווערע טאג, מען דארף גיין שאפינג מיט די ווייב, און און מען גייט אראפ פון זינען, און מען דארף נישטא קיין פארקינג, און מען דארף זיצן אין די קאר און ווארטן ווילאנג די ווייב קומט ארויס, און ממש קוים קוים וואס מען קען זיך דערהאלטן נישט צו צו צו שרייען און מען דארף זיך איינהאלטן און נאך איך קום אהיים ביינאכט און די קינדער וויינען און די מיידלעך גייען נישט אין סקול, איך זונטאג נישט, אבער א גאנצע וואך לערן איך, האלט מיר שוין ביי הונדערט פֿופֿציק טעג א יאר ווי דו לערנסט נישט, זאג מיר יעצט ווען דו דארפסט גיין צום דאקטער, האסט א אפוינטמענט, דארפסט גיין מיט דיין קינד מיט דיין ווייב דארפסט ערלעדיגן, לערנסטו? אפשר בלייבט איבער א חודש און יאר וואס דו לערנסט, אז א מענטש זאל קוקן בעינו אמת. און כ'נעם שוין די גאנצע חברות'שאפט און קוק זיי נאך צו זיי לערנען פון אנפאנג ביזן סוף, און מ'שמועסט, און מ'מאכט אפ, אקעי, מארגן גייט מען לערנען, יא, אבער מארגן גייען מיר לערנען מיט א פרישקייט, יא, יא, יא, מארגן, אוי, מארגן האב איך עפוינטמענט, מארגן קום איך נישט, אקעי, אבער איבערמארגן, איבערמארגן הייבן מיר אן פריש, יא, הילכי שבת, מ'גייט לערנען, איבערמארגן, כ'האב א תנאי, דער אנדערער האט א תנאי, אזוי, קוק אין ישיבה אויך, צוויי בחורים, ס'איז א שפיל, די מגיד שיעור וואקט דורך. מ האב מיר געטשעט און מיין חבריא איז געגאנגען מאכן א קאווע. מען קוקט אויפן זייגער, מען מאכט א חשבון ווי לאנג איז דא צו חזר'ן, א שעה אהאלב ביז לאנטש, אקעי מיר מאכן אזוי. איך גיי יעצט מאכן א קאווע, איך עס אויסגיסן, איך דארף נאכדעם אויפווישן, און דו זיצט דא. און ווען איך קום צוריק מיט די קאווע, וועסטו גיין יעצט מאכן א קאווע. און נאכדעם ווען מיר גייען זוכן עפעס א ספר ביי די שאנק, אזוי מען גייט אין שטוב דורך דעם טאג, און מען לערנט, פלייסיג לערנט מען. אבער א מענטש לערנט סדר דרך הלימוד, איך דארף נישט קיין חברותא. ברוך השם, זשע קיין חברות איז דא אין שול. יעדער בחור קומט אריין, מאכט זיך א פייל ספרים, א חומש, א משניות, א גמרא, א תהלים, א שלחן ערוך, און נאך דעם אנדערע ספרים וואס דיין הארץ באגערט דיך צו לערנען, און איך לערן. דאס גייט פרייטאג, דאס גייט שבת, דאס גייט זונטאג, דאס גייט נאך די חתונה, ס'גייט פאר די חתונה, ס'גייט אין א גוטע מוד, ס'גייט אין א נישט קיין גוטע מוד, ס'גייט ווען איך האב יא געלט, ווען איך האב נישט קיין געלט, דאס גייט.

אדער דו דארפסט ווארטן, איך ווייס, דו דארפסט גיין מיט דיין ווייב ערגעץ און זי איז נישט גרייט, ווארט, מען הייבט אן קאכן און שרייען, ביסט אייביג ביסטו נישט גרייט, פיין, איך וועל ווארטן, איך ווארט אין די קאר, איך זאג א פרק משניות, דאס ראטעוועט א מענטש, דאס מאכט אז א מענטש זאל יעדן טאג לערנען, אז א מענטש כאפט זיך אן אין די תורה, ער כאפט זיך אן אין די עצי חיים, האט ער א לעבן, ער כאפט זיך אן דעם אייבערשטן, וויאזוי קען א מענטש, א מענטש וויל, איך וויל ווערן א ערליכע איד, איך וויל ווערן, איך וויל ארויפפליען אין הימל, קען נישט ארויפפליען אין הימל, אסאך מאל כאפט זיך אויף א מענטש א התעוררות, איך וויל תשובה טון, ווילסט תשובה טון? כאפ א משניות, כאפ א גמרא, הייב אן זאגן די הייליגע ווערטער, ס'וואשט אויס א מענטש. דער רבי האט אמאל געזאגט פאר רבי נתן, אפילו מענטשן וואס זענען נעבעך אריינגעפאלן אין אזא מין נעץ, עד שרגילים בעבירות רחמנא לצלן, דו ווייסט מיינט עד שרגילים בעבירות? וואס איז וויסן אין טייטש? וואס איז פארשטיין וואס זיי מיינט? נישט א מענטש איז דורכגעפאלן, דו מענטש איך בין דורכגעפאלן, כ'בין נישט דורכגעפאלן, דאס איז מיין זאך, עבירות רחמנא לצלן, ער איז רגלא נ, נישט ער איז דורכגעפאלן. און מיין ערליכע איד דורכגעפאלן און נכשל געווארן, ער'ז רגל נעבעך, ער ווערט אריינגעדרייט אין די שמוץ, אז מ'הייבט מ'היט זיך נישט די אויגן, ס'הייבט זיך אן ביי די אויגן, און מ'קוקט און מ'קוקט, דאס קען מען נישט ארויסגיין פון דעם, נאך, נאך שמוץ, נאך שמוץ, מ'ווערט ממש קראנק, האט דער רבי געזאגט פאר רבי נתן, אויב די מענטש וועט זיך מאכן א שיעור יעדן טאג לערנען כך וכך, און מהרא זאגט אז סגייט ארויף אויף משניות, אויף גמרא, א פרק משניות, אפאר פרקים משניות, א מענטש קען זוכה זיין צו זאגן אכצען פרקים משניות, אשרי לו, אבער אז נישט, א פרק, צוויי פרקים, א מענטש קען זאגן, וויפיל דארף מען גמרא, וויפיל דארף מען די גמרא די קענסט זאגן, א דף גמרא. אטעם די תורה ארויס, נאר תורה ברענגט ארויס א מענטש פון אלע פלאנטערס, פון אלע שמוץ. דער אייבערשטער העלפן אז מען זאל זוכה זיין צו רעדן צו די אייבערשטער, פאלגן די הייליגע רבי, עס וועט נישט זיין קיין איין דרגה אין די וועלט וואס דער רבי זאל אונז נישט צוברענגען צו דעם. וואס דארף מען טון? וואס הייסט פאלגן? לערנען און דאווענען. נו אויב אזוי וואס דארף איך דער רבי? יעדער רעדט פון לערנען און דאווענען, דער רבי גיבט א וועג צו לערנען און דאווענען אפילו פאר דיר. אוואדע דא תלמידי חכמים וואס לערנען און דאווענען, אוואדע דא שיינע אידן, דער רבי לערנט אויס לערנען און דאווענען פאר דיר. א מענטש פרעגט, וואס דארף איך האבן ברסלב'ע רבי? וואס פארקויפט ברסלב? אויב נישט ניין נייך, וואס פארקויפט ברסלב? איין זאך, תורה און תפילה. קוק אריין אין אשר בנחל, די בריוון פון מהרש, דער רבי וויל איין זאך, לערנען און דאווענען. לאכט יענער פון מיר, לערנען און דאווענען? קום צו מיין רבי! אונז מאכמער שירעם, די גאנצע קהילה לערנט דעם דף. און נאכדעם מאכט מען בחינות, און צו לערנען נאכדעם לערנט מען די שלחן ערוך. ווייסט וואס איך ענטפער אים? וואס ענטפערט מהרש א אויף דעם? יא, איבעראל לערנט מען און מען דאווענט. דער רבי לערנט האט א וועג צו לערנען און דאווענען פאר דיר אויך. יא, פאר דיר אויך. איך ווייס דיין קהילה לערנט, דיין קהילה פארהערט זיך, דיין קהילה דאווענט, אבער דו, דו לערנסט דיך נישט, דו דאווענסט. זאג מיר די אמת שטילערהייט, שש קומער עס אריין אין די אויער, שטיל שטיל שטיל שטיל, וואס איז דיין מצב? דו פרעגסט מיך וואס דארף מיר די רבי? קוק אן אזעלכע, מען זעט יעצט לג בעומר פיקטשערס פון אלע חסידות'ן, בערג מיט מענטשן, פרענטשעס, בערג! בערג מענטשן טאנצן צום אייבערשטן, וואס דארף מיר די רבי? יא! דער ווייסט וואס דארף די רבי? די אלע די אלע זענען מסודר פאר דיר, פאר דיר, פאר דיר! א וועג פאר דיר צו לערנען! א וועג פאר דיר צו דאווענען? דאס איז כלל סטארישקייט, דו קוקסט אויף יענעם? איינער פרעגט מיר וואס דער דיין, דער דיין איז נישט קיין תלמיד חכם, דער דיין דארף דרך הלימוד, און דער און דער דיין, זאג איך אים לאז אפ דעם דיין, דער דיין וועט דיך נישט העלפן, קוק אויף דיר, אויף דיר, דו לערנסט? יא? יא, הויך ענטפער מיר יא, שטילערהייט ענטפער מיר, לערנסט? איך פרעג דיך, לערנסט? כ'וויל לערנען. כ'וויל וועלן וועלן וועלן לערנען. אה, דער רבי האט פאר דיר א וועג יעצט אנצוהייבן. יעצט עפן א משניות און אנהייבן לערנען. יעצט עפן א גמרא און אנהייבן לערנען.